Jaset! Iwe Jaset! Mira, mira zvako. Zvese zviri mumuromo mako chengeta. Iva stationary ipapo. Ndiri kuuyapo. Ndiri kuuyapo. Mira zvako ndakuona. Ndakuona. Kone uchivinjisa kuti karamata mumuti mangu rendi wakabhadhara iwe. Svipa, svipa. Kurumidza, svipa ndakatarisa. Svipa, svipa. Mumbudo hamuna chinhu here umu? Eh? Kurumidza ina unondidanira tsvingu iya inogara kuseruko iwe pano. Watotriga imwe meeting panapa. Kurumidza. Ha. Baba Alaki. Eh, uyai kuno. Uyai nenjapisi yenyu kuno kukurumidzai panapa. Kurumidzei uye mumire apa. Komadza kwakanaka. Iwe wavaise pini ngirikini wataura navo kwai kudi. Muchimira apa uswedera social distancing hamuizivi here mira apa iwe ndiwe case study yemusi wanhasi imi pesanai indai uku imi social distancing ah, hamuizivi here social distance nemunhu andinovata naye mujira iyo yaisi nyaya yazve uye kopisa ingoseparetai hatidi zvekutaura zvakawanda just separate ah, zviri zvega manje zviri zvega ngatimirirei maipirorova uye panapa Oh. Ii, hamudarikiri coming chaiyo kurumidzaiwo zvekuuya pano muchiona takamira pana apa ndimi vatakatomirira imi eh.
mufunge ndimoto titori nezvakawanda zvekuita uyaiwo zvekuti gagaga madii matanga kumbonoita zvacho izvozvo i want to take a call oh.
Shit. Pamusha pangu apa. Kupindura. Handiti munozviona ndoda kumuti gagaga kamwe chete. Handidi zvekuvhiringiwa. Ah, gagaga.
Ko imi madii kuenda monovataura navo hanti vanohwa ihwere vanhurume ndionasa kuti vanoita sevanokurumidza kuriwa. Biyai.
Kwandidei mangovaudza varipo. Moda kuzomirira kuzovaudza zvadii?

muchirevei mukangoona mai piroro mongotarisa uyo wakaita kuvendwa nebhemba mongozvionera kuti madha madha anyway madha right nyaya ndakudanirai pano idokodoko iwe mira zvako wakanyatso kumira apa ndiwe ke stadium mira mira chigara ipapa right mushure mekunge ndaona zvaitwa nemukomana uyu ndaona kuti aiwa regai ndibva ndachingoita meeting yacho yana ndagara ndichakudanirai Right. I discovered kuti panapa you are failing to pay ma rentals kwandiri. Ah.
Eh. Ndiye chikweleti. Ini. Aiwa. Hey. Kana muri samaipiro mirai kuseka mwamushi hey. Eh. mwairi musina kana. Aiwa asi ini ndine chikweleti here mama. Aye wanda I'm just generalizing everything. Handiti ka. Right. Since mune ma difficulties you are impeccable incapable of paying ma ma, ma rentals panapa. Ndakaona big company. Naika inoda kuoccupy this space ish. Saka company iri kundipawo mari iri chi iri nani? Takubva pano toenda toenda kune imwe imba yakati chipei tonogara ikoko. Anoda kuinda neni oinda neni asingadi ofamba kwaanogona kufamba nokuti hatikwanisi kuti agare panapa pacompany inotipa mari iri nani. Tiri kunzwanana? Saka chandoda kuhwisisa ndechekuti muri papi kumabasa kwenyu zvakamira sei mabasa o oh, iwe mira hako swedera uko futi ka tichitaura mabasa atirevi iwe ungati shuwa muchibhuthi chiya ndokwaungati kubasa kwaunomukira kuti kuchibhuthi kuya kunotengeswa munyu namatishoti kwaii tobvira ava vana baba loki vane mabasa akati dzvikiti ndo vatiri kutaura vakadii varungu venyu ah, varungu vangu eh, vakakumhurira here masalari necovid idzi ya vakangodaidai eh. zvavo bichana but ah, eh. still i can afford you are capable yes muri njani aiwa ipapo ndakasimba saka zvakanaka ah. let me say man ah ndif eh zvokuita mazuva ano zvakati wandei takawandirwa nezvekuita hamari shoma Ai shoma. Shoma.
Ishoma asi asi inokwana matsa. Aiwa aikwa iwe iwe aiwa zvimiririra zvako Meloki wati haukwanisi. Ah ndikwanisi. Iwewe ndobvira iwe ndakakutarisa haukwanisi. Ti tinyarane haukwanisi. Aiwa ndichazama kutaura nababa. Ndizvozvo chete.
Nai mama.
Sorry. Tangoita clear apa. Saka ndozvamama tidedzera. Amana kune covid mazuva ano motiunganidza kuti mutiudze zvinhu zvakapusa kudaro makadivisa kana pagroup kuri kuitwa mazoom meetings move with the times kutongotideedza muchitiunganidzira mari zvinozvo zvega zvamamuchida ah, mozondiudza kuti mozotaura pagroup kuti tiri kumuvhara ah, iwa nenature of business yake unobatika pawhatsapp achiti vachipodoa ah, ozoti kwaibhando rezoom meeting asi makachii

True mari yako kuchibvuti hainga bhadhari rent iwe enda hako uye mumhabhurosi mawazobata haa dhindini haa inda hako I'm done.